Gudden Owend, wëllkomm an eiser Sendung am Kader vun de Chamberwahlen 2018. Vill Themen, vill Punkten stinn an de Wahlprogrammer. Haut froe mir dem Kandidat Marc Goergen, Spëtzekandidat vun de Piraten am Süden. Gudden Owend. Gudden Owend Marc.
Dir sidd Generalsekretär vun de Piraten. Et sinn elo nëmmen nach e puer Deeg bis de Wahlsonnden. Wéi gutt waren d'Piraten dës Wal virbreet? Esou gutt wéi nach ni. Mir haten dës Kéier d'Chance, dass et keng virgezunne Wale waren, mee dass mir eis gutt konnten drop virbereeden. Direkt no de Gemengewale, wou fir eis immens erfollegräich waren, si mir och higaang a mir hunn d'Campagne preparéiert, sou dass mir mat déi éischt Partei waren, déi am Mee schonn e Walprogramm erausginn huet. An eis ganz Campagne stoung och du schonn A wéi d'Leit och elo dobausse gemierkt hunn, ware mer super preparéiert dës Kéier, well mer d'Leit wierklech wollte mat eisen Iddien iwwerzeegen.
Wéi huet sech de Stuerm ausgewierkt op Äert Material? Am Ufank ganz schlecht. Also dee Stuerm, wou elo de Weekend erofgaange war, deen huet vill Plakater erofgeheit a vill vun eise ganz Grousse virun allem ëmgeheit. Mir hunn awer do tiptop Memberen, déi higaange sinn a se hunn déi erëm opgeriicht, soudass bis op déi, wou ebe futtigaange sinn a mer net ersetze kënnen, déi aner awer erëm alleguerten opgeriicht sinn.
Fir d'éischt gitt Dir an enger Kooperatioun mat der PID an d'Wahlen.
Dat ass elo déi éischt Kéier. Mir hunn eng Ufro kritt gehat am Fréijoer vun der PID, fir mat hinnen zesummen eng Lëscht opzebauen. Ech war do am Ufank ganz kritesch, dat ginn ech och zou. Ech muss awer elo soen, wann ech de Bilan géing zéien, wat bis elo un der Aarbecht an un der Kooperatioun erauskomm ass, ass dat ganz positiv verlaf an ech ka mech do guer net beschwéieren. Am Contraire, d'PID huet gutt Ideeë matbruet an och ganz gutt Leit, soudass mer eis Ekipp nach eng Kéier verstäerke konnten.
Zu Péiteng hutt Dir lescht Joer Sonatioun gepackt mat iwwert 9 Prozent. kommen d'Präten an de Gemengerot. Wéi ass de Zil elo fir de 14 Oktober? Also mir wäre frou, wa mer am Süden och géingen op déi 9 Prozent kommen. Dat ass awer e bëssen héich gegraff. Fir eis ass d'Zil, datt mer mindestens am Zentrum an am Süden een Deputéierte kréien, fir datt mer eis Politik kënnen ëmsetzen an och e bëssen den etabléierte Parteien iwwert eis Roll an der Oppositioun e bëssen anheize kënnen. Péiteng erstéckt owes a moies am Verkéier, wéi iwwerall am Land. D'Piraten wëllen de gratis ëffentlechen Transport. Wéi soll de Stauproblem léisen? De Virdeel vum gratis ëffentlechen Transport wär, datt e vill méi attraktiv wär, datt en d'Leit géingen den Transport benotzen. Mir sinn eis awer do och bewosst, datt et net nëmmen op de Präis eleng, mee d'Qualitéit, den Service an och d'Offer muss ausgebaut gi vum ëffentlechen Transport. Huele mer elo Péiteng. Péiteng ass symbolesch dofir, dass en Frontalieren iwwer Péiteng nu mol an d'Land erafueren an do bréngt et och näischt zu Rodange dann e Park and Ride ze bauen, mee do si mär der Meenung, do muss e Park and Ride do wou se wunnen gebaut ginn an dass se da mam öffentlechen Transport gratis kënnen op hir Aarbecht fueren. Dat heescht zu Lonkech? Zu Lonkech oder och nach wann se méi wäit wunnen. Eis Prinzip ass, dass mär géingen do d'Park and Ride bauen, de Staat géing se och behalen an da kinnten déi Leit do parken a fir näischt mam Zuch an d'Stad fueren. De Staat giff dann déi Park and Riden finanzéieren zu Lonkesch? Dat géing se finanzéieren.
Mir ginn och dovunnen aus, dass, well ee jo d'Gebailechkeete selwer hält, dass de Staat do näischt verléiert, am Contraire d'Valeur an d'Lut geet.
Dir wëllt de gratis ëffentlechen Transport mat enger Vignette finanzéieren. Wéi gesäit dee Modell aus. Mä et ass esou, datt am Moment eng Autosteier ze bezuelen ass op all Auto, wou een zu Lëtzebuerg besëtzt. Et gëtt net besteiert, datt een e benotzt, et gëtt just d'Besëtze besteiert. A mir sinn der Meenung, datt een dat soll ëmbauen op eng Vignette, wou dann all Auto, deen duerch d'Land fiert, muss kafen. Dat ass Vill méi fair, well am Moment ass et esou, datt een Auto op der Strooss bezilt an een aner net. An deementspriechend an eisem Modell géing ee sech eng Vignette kafen, déi eng do flexibel ass, een Dag, zéng Deeg, e Joer, an dat Ganzt soll un der aktueller Autosteier orientéiert sinn, soudatt kee muss méi bezuelen. Wéi an Éisträich.
Wéi an Éisträich, just do ass et. Nach eng Vignette wou ee klassesch an d'Fënster pecht. Mär hunn éischter do d'Idee vun enger App, enger digitaler mat engem QR Code, fir dass een herno d'Fënster net zoupechen huet, wann een duerch Europa fiert. An wéi ass et mat den CFLs Kontrolleren?
Mir sinn eis do bewosst, dass en verschidden Ängscht ginn, dass en déi Kontrolleren hir Plaz géinge verléieren, mee et ass genau de Contraire wou mär maachen. An eisem Projet géinge méi Kontrolleren agestallt ginn, an se sinn do fir d'Sécherheet am Zuch, fir den Service um Client. An och an eisem Konzept géing nach e klengen Ticket bestoe bleiwen, d'bezilt een en awer net. Dat heescht, och aus Assurancen an aus Sécherheetsgrënn muss een nach ëmmer en Ticket hu fir an den Zuch eran, mee et bezilt een en net.
Dir wëllt keen Tram bis op Esch?
Nee, well mir gesinn, datt dat erëm e Milliounegraf ass a mer bräichten dann nach eng Kéier 20 Joer, bis deen iwwerhaapt realiséiert ass. Dofir si mir der Meenung, datt mer Op der Streck Esch an d'Stad sollen en Expresszuch asetzen, deen ouni Arrêt oder villäicht nach zu Beetebuerg stoe bleift, mee dann an 19 Minutten an der Stad wär an deementspriechend déi Streck ass elo ausgebaut gi, fir wat solle mer déi net benotzen, ier mer elo erëm deier an den Tram investéieren? Wéi en Tunnel? De Tunnel ass nach méi deier, deementspriechend wär dat och keng Alternativ fir eis. Wat awer eng Alternativ an 10 Joer ka sinn, dee Projet misst ee sech méi genau ukucken, ass e Monorail iwwer d'Autobunn, Dat ass eigentlech eng sympathesch Idee. Muss ee kucken, datt dat awer eben an 10, 15 Joer eréischt ze realiséiere wär. Eis Idee mat der CFL-Streck Esch, Stad ass vill méi schnell ze realiséieren.
Dieselauto, jo oder nee?
Mir sinn der Meenung, datt de Stat elo laang Zäit Leit gesot huet, an och iwwert d'Subventiounen vum der Tankstell, datt ee soll Diesel kafen. Et ass elo falsch de Leit ze soen, Diesel ass schlecht. Mir wëssen, datt Diesel duerch Firmen, déi eppes manipuléiert hunn, gewësse Problemer huet. Et ass awer elo net, datt ee moar muss soen, all Dieselauto bleift stoen. Mir sinn och do der Meenung, datt déi Firmen, déi déi Autoe verkaf hunn an do Schmu bedriwwen hunn, datt et un deenen ass fir de Client dat ze bezuelen, fir datt dat erëm an d'Rei geet an net, datt de Client herno nach fir iergend en Update oder eng Nobesserung muss bezuelen. De Findel soll an Ärem Programm zum Flughafen fir Groussregioun ginn. Wéi stellt Dir Iech dat vir? Et ass jo elo schonn esou, datt de Wuesstum am Findel duerch nei Fluchgesellschaften, déi nieft der Luxair komm sinn, an de leschte Jore wierklech stattfonnt huet. Mir sinn awer och der Meenung, datt d'Luxair nach eng Kéier gestäerkt muss ginn an deementspriechend soll de Findel fir d'ganz Groussregioun attraktiv sinn. Dat heescht, do kënnt och erëm den öffentlechen Transport. Mir wëllen, dass ee ganz einfach mam öffentlechen Transport bis op de Findel ka fueren, dass een do bëlleg säin Auto ka parken. De Findel muss einfach attraktiv sinn. Mir hunn e Problem dermat, dass verschidde Parteie quasi higinn a se géinge soen, de Findel muss erëm op Stand vun de siwwenzeger Joren zeréck an d'äerf een net méi fléien. Mir hunn déi Visioun, dass de Findel do ass, fir d'Betriber och op Lëtzebuerg ze kréien. Eng ganz Geschäftswelt kann nëmme liewe mat attraktive Verbindungen an d'Ausland.
Dir kritiséiert Luxtram a fuerdert der CFL soll net privatiséiert ginn. Mär hunn, de Problem bei Luxtram ass, datt, wou mär och kritiséiert hunn, ass, datt do eng zweet Gesellschaft geschaaft ginn ass, wou an eisen Aen Loundumping gemeet gëtt géint eng CFL. D'Ministere wollten einfach net déi Salairen an déi Konditiounen, wou am Moment eng CFL huet, wollte si em Tram net bezuelen. An dat ass fir eis einfach net verständlech a mir géingen och näischt esou matdroen. Wat d'CFL ubelaangt, do si mär dergéint, dass dat géing privatiséiert ginn, a fir eis muss dat a staatlechen Hänn bleiwen. Mee ass dat schonn net ze spéit? Et ass verschidden EU-Direktiven, wou Verschiddenes scho virgesinn hunn, mee wa mir an der Chamber wären, géinge mir e Maximum maachen, fir dat ze verzögere bezweifelsweis réckgängeg ze maachen.
An Ärem Programm schreift Dir, et soll nei kleng Firmen zu Lëtzebuerg hir Dieren opmaachen. Mir sinn der Meenung, dass zwar flott ass, wann Google oder iergendwelch Firmen, déi op de Mars fléien, heihinner kommen, mee et ass awer och interessant, fir dass se jonk Leit kënnen hir Firma opmaachen. An dofir muss een higoen an manner Bürokratie. Déi Idee mat deem een Euro Startkapital ass ganz sympathesch, wéi dat jo och elo schonn deelweis ëmgesat ginn ass, mee da muss een awer och kucken, wéi eng sozial Laaschten herno, wéi eng Steieren déi nei Firme fir ze bezuelen hunn. An deementspriechend muss do de Stat de Patronen awer nach wäit entgéint kommen, well am Moment ass et net esou, datt de Patron, soe mer esou, en einfacht Liewen hätt déi éischt zwee Joer. Zum Mindestloun, deen ass anscheinend ze niddreg. Wou wëllt Dir dësen opbesseren? De Mindestloun ass definitiv ze niddreg, fir hei zu Lëtzebuerg kënnen gutt ze liewen. Mir sinn eis awer och bewosst, datt mer net kënnen higoen a soen, de Patron muss elo 100, 200, 300 Euro méi bezuelen, well dat géing d'Präisdeierecht hei am Land erëm eropdrécken. Dofir si mir higaangen a mir hu gesot, de Staat muss seng Responsabilitéit deementspriechend iwwerhuelen a mir géingen dofir de Mindestloun steierfräi maachen. Deementspriechend hätt den Aarbechter, deen de Mindestloun verdéngt, direkt ab éischtem Januar méi op sengem Konto op der Iwwerweisung, mee de Patron misst net méi bezuelen. Dat heescht, et gëtt alles vum Staat? Genau, de Staat géing deementspriechend iwwer d'Steierschrauf dat mat offiederen. A bei de Steiere soll Steierklass zwee generaliséiert ginn? Well mir der Meenung sinn, datt et an der haiteger Zäit net méi normal ass, datt witt Leit oder Jonggesellen oder och gescheete Leit mussen eng Steier, quasi eng Strof bezuelen. Mir sinn der Meenung, do soll jiddwereen déi selwecht Steierklass kréien. Dat ass fir eis eng fair a modern Léisung, well dat anert, dat ass wierklech réckgewannt, wat den aktuelle Steiersystem nach ubitt.
An de Krankeschäin soll direkt bezuelt ginn? De Krankeschäi soll fir de Patron direkt bezuelt ginn. Am Moment ass et esou, datt de Patron iwwert d'Krankekeess en zwar rembourséiert kritt, awer eréischt no dräi Méint. Dat heescht, och do, wann Der erëm eng nei Firma hutt an Dir hutt nëmmen zwee, dräi Employéen, oder Dir hutt herno och 500 Employéen an do falen der vill zesummen an de Krankeschäin, huet Der de Problem, datt Der et musst virfinanzéieren. Eis Idee ass, dass do ab dem éischten Dag direkt de Patron net méi bezilt, mee d'Krankekeess iwwerweist dem Aarbechter d'Geld.
Zum Beispill, ech ginn elo beim Dokter, ech kréien d'Rechnung, ech brauch déi net ze bezuelen. Dat ass den Tiers payant, do si mer generalisé, do si mer och derfir. Dat heescht, dat ass de System, dass am Moment muss ee jo d'Geld virstrecken. Et geet ee bei den Dokter an da schécke se engem op d'Krankekeess. Wat mär gären hätten, ass, dass den Dokter einfach nëmmen nach Differenz berechent, net méi de volle Montant, mee dass d'Krankekeess ee bezilt an direkt de Client, deen op der Plaz ass, dann eben déi zwee, dräi Euro Differenz just bezilt.
Télétravail soll vereinfacht ginn.
Mir sinn der Meenung, dat géing och erëm de Stauproblem upaken. Dass een net muss moies um 8 Auer op der Aarbecht si fir all Aufgaben ze erleedegen. Et gi sécherlech déi Beruffer, wou dat net méiglech ass, mee déi, wou et méiglech ass, soll een iwwer eng Digitaliséierung higoen an den Home Office legaliséieren, soudass dat méiglech ass. Steierlech Virdeeler fir laangjäreg Mataarbechter. Mir sinn dovun iwwerzeegt, dass et gutt ass, wann ee Mataarbechter am Betrib huet, déi laang do schaffen. Am Moment ass et éischter esou, dass déi ëmmer méi Angscht kréien, fir iergend eng Kent looss ze ginn. Deem wëlle mir entgéintwierken, andeems de Patron Virdeeler huet op de Steieren, wat den Employé méi laang bei him schafft. A wéi gutt sinn déi Interimsplazen?
An eisen Aen ass d'Interims Agence keng Léisung, well ech hunn do heiansdo d'Gefill wéi wann de Mataarbechter als Wuer géing behandelt ginn an dofir wëlle mär déi och op e Maximum agrenzen, datt et se bis zu iergend eng Kéier net méi ginn, déi Interims Agencen.
Dir wëllt kleng Kreditter fir d'Persounen? Et ass esou, datt e virun allem Leit mat engem sozial méi schwaach an Akommes Problemer hunn, fir wa mual den Trockner oder iergend eng Wäschmaschinn oder soss iergend eppes nei ugeschaf muss ginn oder einfach op Pann fält, fir do kënnen op der Bank en Iwwerbréckungskredit ze kréien. Deementspriechend géing méi higoen. Vu staatlecher Säit, mat de Banken, déi géinge mat eis zesummeschaffen, kann een 10.000 Euro esou ufroen, eemoleg, an da kann ee sech esou e Kredit, huet een déi 10.000 zeréckbezuelt, kann ee se nach eng Kéier an een, zwee Joer erëm ufroen.
De Bio soll TVA-fräi ginn.
Oft kritt ee vun de Leit gesot, se géinge gäre Bio iessen, mee datt hire Problem ass, datt de Bio einfach ze deier ass. Dofir ass eis Idee, datt do de Staat muss e bësse Pub maache quasi, fir datt en déi Bio-Produkter, déi an eisen Ae sënnvoll sinn, datt en déi de Präis e bëssen erofginn an dofir einfach d'TVA dovunner befreien. Just Bio?
Am Moment ass et just Bio. Déi normal Ernährungsmëttel, déi géinge bleiwe wéi se sinn.
An ee Steierkredit op Liewensmëttel spenden. Et ass esou, datt ze vill ewechgeheit gëtt. Dat heescht, wann eng e Supermarché elo eppes iwwereg huet, flitt dat einfach an d'Dreckskëscht a keen huet eppes dervun. Eis Idee ass, wann déi hi ginn, an den Datum ass vläicht nach net ofgelaf, mee soe mer leeft an een, zwee Deeg of, a se wësse souwisou, datt se et net méi verkafen, datt se da kënnen higoen a se spenden, enger Asbl dat an deementspriechend kréie se dat vun hirer TVA bezweisweis Steieren ofgerechent.
Fir Senioren wëllt Dir Strukture bauen, méi schnell bauen?
Mir hu kee Versteesdemech derfir, datt am Moment, wann een an en Altersheem oder soss eng Struktur brauch, datt een do mat Waardezäite vun ee bis zwee Joer muss rechnen. Deementspriechend wëlle mir higoen, datt de Staat, direkt ufänkt nei Altersheemer an aner wéi betreit Wunnen och ze bauen, fir datt dat vill méi schnell geet.
Eng kritesch Fro, Wunne méi bezuelbar, wéi soll dat?
Den Drock um Marché ass am Moment esou, datt net genuch Offer do ass an deementspriechend de Präis an d'Lut geet. Also gi mär hin, d'Gemengen an de Staat solle bauen an dat dann an engem Formule fir 10 Euro de Meter Carré verlounen. An deementspriechend, wann een dat dann 10, 15 Joer gelount huet, gëtt en Deel dovunner ugerechent an da kann een dat kafen.
Wien soll entscheeden, wou Kanner am Dag sinn, d'Elteren oder de Staat? An eiser Opfaassung ass jo all Mënsch fräi fir ze decidéieren, wéi e liewe wëll. Deementspriechend ass et eis och wichteg, dass en d'Eltere kënne fräi entscheeden, ob en se d'Kanner an d'Crèche, Maison Relais schécken oder ob en se decidéiere fir doheem ze bleiwen. Do muss eis an de Staat natierlech och higoen a se net fale loossen, mee hinnen awer och eng Méiglechkeet ginn, wa se soen, ech wëll méi eng Auszäit op der Aarbecht, dass en se dat och géigefinanzéiert kréien. Mee zweifelsweis, de Staat muss och higoen a genuch Plazen an de Crèchen a Maison Relaisen zur Verfügung stellen.
Gratis Maison Relais oder gratis Crèchen, wier dat Also net? fir eis sollen se souwisou alleguerten gratis sinn. Gratis ass natierlech en héije Begrëff, d'Allgemengheet finanzéiert se, mee et soll ee säi Kand kënnen dohinner schécken, ouni mussen eppes ze bezuelen. Wéi gesitt Dir dat? Fir eis wär dat ganz positiv, well wann een am Beruffsliewe wëll bleiwen, muss een nu mol op Crèchen oder Maison Relaisen zeréckgräifen.
An de gratis Schoulmaterial fir jiddereen?
Do si mir der Meenung, datt d'Regierung net wäit genuch gaangen ass. An bon, hir Formule ass och ze kritiséiere mat de gratis Schoulbicher. Et huet ee lo héieren, datt dat net esou gutt gelaf ass wéi geplangt, mee op d'mannst ass et e Schratt an déi richteg Richtung. A mir sinn der Meenung, datt och d'Schoulmaterial wéi Hefter, Bicker, Alles soll en gros kaf gi vum Staat an dann de Schüler zur Verfügung gestallt ginn. Mir gesinn nämlech Problemer, dass een herno eng sozial Ofgliederung bemol huet, wann ee gesäit, dass deen een mat där deierster Mark an d'Schoul kënnt, während deen aner, d'Elteren sech nu mol keng Louis Vuittons Schachtel kënne leeschten. Dat ass fir eis e Problem an deementspriechend sollen se net scho vu klengem uns gewise kréien, dass do eng Trennung vun de Gesellschaften ass. Et heejet een, Sou munchen sozialen Neid un dem Léierpersonal. Wéi ass Är Positioun?
Dat ass richteg. Et gëtt jo méi oft gesot, déi géingen immens vill verdingen. Soe mer esou, si hunn e Salaire, dee gutt ass, mee hir Aarbecht ass jo och net esou einfach. An dofir versti mär och net, datt elo de Ministère higaangen ass, an huele mer elo mol d'Chargéen, fir déi nach eng Kéier ze begrenzen, wéi zum Beispill an de grousse Vakanzen, net méi ze bezuelen, Wat bei engem private Patron net méiglech ass, ass bemol beim Staat méiglech ginn. A mir stinn dofir, datt d'gesamt Léierpersonal respektéiert muss ginn an deementspriechend mussen se och gutt bezuelt ginn.
Wéi wichteg ass Lëtzebuerg an der Schoule oder an der Gesellschaft? Also fir eis ass eis D'Sprooch, d'Integratioun, dat ass deen eenzege Modell, wéi verschidden Nationalitéite kënne matenee kommunizéieren. Dofir ass et fir eis immens wichteg, datt all d'Schoulklassen als Grondsprooch Lëtzebuergesch hunn.
Dateschutz, Dir stitt fir eng Selwerbestëmmung iwwert d'Daten. Mir sinn der Meenung, datt jiddereen eng Informatioun soll kréien, wat Betriber, Gemenge, Staat un Daten hunn an deementspriechend och selwer ka bestëmmen, wat domadder geschitt, ob oder ob een se läsche muss. Et kann net sinn, dass en vun de Bierger Daten existéieren, wou de Bierger herno emol selwer net weess, dass et déi gëtt. A biometresch Daten nëmmen am Ausnamefall? Mir gesinn déi biometresch Date scho beim Pass kritesch a mir, de Stat, wëll jo higoen an dat ëmmer weider ausbauen. De Problem ass, dass een net wierklech kann herno garantéieren, dass déi Daten och sécher kryptéiert sinn. Dat heescht, wat geschitt eng Kéier mat deenen Daten, wann een déi elo hacke geet? An dat ass dee Problem, wou mär gesinn. Mir sinn net grondsätzlech géint e biometresche Pass, mee mir sinn derfir, datt déi Date musse besser geschützt ginn. Wéi soll de Staat op Open Data setzen? Mir sinn der Meenung, datt Programmer, déi agesat ginn, dierften net vun auslännesche Firmen, am Moment virun allem aus Amerika, gesteiert ginn, mee mir sinn dofir, datt Open Data soll agesat ginn. Dat heescht, de Quelltext ass op a jidderee ka kucken, wat mat deene Programme geschitt. Deementspriechend ass eng gewëssen Transparenz dran, wat de Staat och mat deenen Date mécht. Dozou wëlle mer, datt Lëtzebuerg Virreider soll ginn an der ganzer Open Data Industrie, wou ee kann Open Source Programmer weltwäit herno vermaarten. A gratis Wifi op ëffentleche Plazen. Fir eis ass d'Informatioun an soumat den Internet scho quasi e Grondrecht, wou jidderee soll hunn. An dofir si mär der Meenung, dass op den ëffentleche Plazen, mee awer och am ëffentlechen Transport oder wann Der akafe gitt, iwwerall sollt de Wifi fräi verfügbar sinn.
D'Grondversuergung vum Waasser, Stroum soll net privat Firmen. Mir sinn der Meenung, datt esou wichteg Strukture sollen a Staatshand bleiwen. Mir hunn och kee Versteesdemech derfir, datt dat elo un chinesesch Investeuren esou wichteg Strukture verkaf ginn.
Dir wëllt transparent Politiker. Zumindest an de Finanzen. Jo, mir sinn der Meenung, datt d'Politiker mussen opleeën, wat hir Niewenakommes sinn. Am Moment ass et esou, de Politiker schafft 20 Stonnen an déi aner 20 Stonne kann en nach Geld niewendru verdéngen. Elo ass et awer esou, do sinn der, déi verdéngen Honnertdausenden Euro an et weess awer kee wou se hierkommen. A fir eis ass dat e Problem, well dat ka jo en Afloss op hiert Stëmmverhalen an der Chamber huelen. Do fäerte mir enkéier, datt de Wieler weess, wou déi Suen hierkommen.
Dat heescht, nëmmen nach normal 40 Stonne fir e Mandat vum Politiker, kee Cumul méi. Dat wär déi optimaalste Léisung. Ech mengen awer net, datt mer dat mat all de Parteie géingen hikréien. Mee sécherlech ass eis Idee, datt de Politiker just als Politiker schafft an och just op enger Plaz. Net datt en nach dräi, véier Mandater niewelaanscht huet, mee wann een Deputéierten ass, soll een och just déi Aarbecht an der Chamber maachen. Ech wär frou, wann déi aner Parteien dat och géingen esou gesinn, mee ech mengen, dat gëtt e ganz schwéier Diskussioun. An Gesetzinitiative via Volleksbegier? Jo.
Et geet eis dorëms, datt een, wann ee genuch Ënnerschrëften huet, soe mer elo emol 3.000 einfach an de Raum geworf, datt een da kann e Gesetzesentworf an d'Chamber ginn an deementspriechend d'Chamber muss driwwer ofstëmmen.
an d'Froe vum Bierger un de Minister. Et soll méiglech sinn, datt net nëmmen den Deputéierte mee och de Bierger kann eng Fro un de Minister stellen, an dat mat enger klenger Hürd, soe mer zwee bis 300 Ënnerschrëfte sammelen, an da kann een dem Minister eng Fro stellen.
Walkommes hutt Dir net mat ënnerschriwwen. Wisou? Well mär eis géint Microtargeting an Dark Posts ausgeschwat hunn. Mir sinn einfach der Meenung, datt dat en Instrument ass, wou den Trump sech an de leschte Wale ginn huet an dofir och zu Recht a kräfteg kritiséiert ginn ass. An déi aner Parteien hu sech nu mol erlaabt, an deem Walofkommes nodréiglech fir Dark Posts a Microtargeting elo an de Walen ze benotzen. An do si mär dergéint.
Är Partei, d'Piraten, steet fir e modernt Lëtzebuerg. Wou gesitt Dir Lëtzebuerg an 10 Joer? Also wa mir an d'Verantwortung géinge kommen, géing ech soen, dann ass et an 10 Joer modern a fair. Et ass esou, datt mir awer e Lëtzebuerg wëllen opbauen, wou och kleng Entreprisen d'Méiglechkeet hu fir sech auszebauen, wou jiddereen d'Méiglechkeet huet ze wunnen, wou een net muss fortlafen, well een hei keng Wunnenge méi kritt, wou ee ka fräi decidéieren, wéi ee wëll liewen, wou een awer och op sengem Liewensowend d'Méiglechkeet huet, fir nach gerecht a flott ze liewen. Well et ka jo och net sinn, dass mär bemol fir d'Seniore keng Plaz méi hunn. Dat ass fir eis e modernt a fairt Lëtzebuerg, wou alleguerten d'Generatioune kënnen zesumme liewen.
Villmools Merci, Marc. Gären.
Merci.
An e schéinen Owend.